Bonjour, anatin'ity vidéo ity zany tsika resaka ny base ny frame data amin'ny Tekken. Donc ina moa atao hoe frame anankiray a? Ny atao hoe frame anankiray dia unité de temps imesurevana ny vitesse-na koa. Ok Ny atao hoe frame anankiray a concrètement 1 soixantième de seconde ohatra ka 60 fps ny euh, vitesse-n'ilay jeu donc 1 soixantième c'est très court ny ankabeazan'ny ko amin'ny Tekken na ny fanan'ny rapide aloha zao a carré na 1 ny durée an'iny a mba hiditra 10 frame iny zao ny 10 frame ta zay ny 10 frame iny ny faran'ny rapide eny misy mbola rapide noho iny moa zany fa dans le cas général 10 frame ny faran'ny rapide Dia aussi zany ny frais ampiasana i mesurena hoe firy fotoana firy aorinan'iny mipetaka no afaka averinao carte hiblock ok satria rehefa mamely zany anao tsy afaka hoe sady mamely no miblock a dia rehefa manao zavatra otran'ity ohatra mila fotoana maromaro zay vao afaka miverina en garde hiblockena ny ko manaraka ok donc pendant le mouvement zany anao tsy afaka miblock a. dia rehefa tapitra ilay mouvement mbola misy fotoana koa anao vao afaka miverina amin'ny bloc ohatran'izao ok donc exemple ina ny ilaivana ny frame data iny izao misy mouvement anankiray a amin'ny Brian ny fitenenana anazy dia hoe moins 10 iny mouvement iny no midika ny hoe moins 10 mila miandry 10 frame Brian vao miverina en carte Ok, dia inona ilay ilevana an'izay? Pendant ces dix frames izany izy an, miverina en garde, tsy afaka mi-bloque. Donc raha mamely amin'iny tsika ka rapide ilay coup dia mba tafiditra dégâts garantis. Raha ohatra moa miadana ilay coup an, lasa voa-bloque ny mpiray alina, ohatran'izany ohatra. Izany izao voa-bloque daholo. Ny atao hoe punish izany dia coup sur fa miditra rehefa avy mi-bloquer an'ilay coup nareo. Fa koa mi-bloquer dia mi-punish. Donc, ohatran'iny izao ny atao hoe punish misy ohatran'ireny ambany ireny. Raha vao taraiky nareo dia tapitra ilay D-frame dia tsy miditra indray ilay coup nareo. Donc mila mana reflexe kely amin'ilay izy an. Ohatran'izay. izao dia raha koa plus long que dix frames zany amin'ny moins dix iny dia tsy tafiditra, izay no ilaivana ny frame de temps en général, mazava ho azy moa izany an, misy karazana punish hafa hoe tsy navoa mihitsy ilay coup an, izao punish anankiray vingt neuf de dégâts dia izay, zavatra plus important zao dia sao misy mouvement anankiray defaut be an.

Donc tandremo zany rehefa mavo mandefa an'ireny mouvement ireny a raha vao bloque iny a de sûr zany fa ho vao punish pour 49 de dégâts nareo misy coup sasany kosa par contre a tandremo a tsy ny coup rehetra ny afaka punishevana misy fotoana zao moins 10 moins 14 ny resako teo a fa misy mouvement kosa ohatra an'iny a plus 5 iny rehefa ianao no mibloque donc mbola atoron'i Brian zao aza manandrina mamaly an'iny izao izy ohatran'iny Fa amin'io zao plus cinq izy zao, ianao zao mbola miandry ela, miandry elaela vao afaka manao coup anankiray, ianao ndray zao ny desavantage nefa nareo efa mi-bloque, fa tsy invincible reny coup reny, io zao exemple an, mi-bloque dia raha manandrana mamaly dia anazy foana no tonga aloha nefa ity frame ity no ataoko, ok? Donc izy ny avantage an, fa zany plus cinq zany an, misy zavatra afaka atao foana exemple an, bloqueko iny an. Solo bloqué io. Dia manam-potoana kely aho hi-side step eny. Bon, mauvaise direction moa zany side step. Eny izy mivoala kely le izy fa ny tena hoe misy fotoana rehefa mouvement plus a mbola azo atao ny mi-side step an'ilay ko manaraka an'iny. Donc conclusion, rehefa ko anankiray sa moi moins dix mihoatra a de azo teneno hoe punishable iny zao a plus cinq iny zavatra iny refa bloquenao a de tsy afaka punishena ty zavatra ty a moins dix donc coup rapide afaka mi-bloque an'iny otran'iny ty ndray kosa Moins quatorze be zao de mararirary kokoa ny punish de assurer hoe mipetraka foana ny punish sy saika mi-bloque an'iny ianao ok zay no atao hoe bloque punish donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui a, ianaro ny coup rapide a, ianaro hoe inona ny coup punish an'ny perso anao, inona ny coup afaka punish-na ny Redva, mety tsy laninao tsinjery fa efa misy video amin'ny youtube a manazava hoe firy frame moins firy le coup rehefa bloque, donc voilà zay angamba ny androany a. Misy fotoana occasion rare hoe rehefa mi-bloque ianao dia mi-launch, ça dépend. Donc jereo à moins 15 vao afaka launcher-na amin'ity an, satria moins 15 ny vitesse-ny, 15 frame ny vitesse-ny azafady. Dia mba jereo hoe misy coup inona coup moins 15 afaka launcher-na amin'iny rehefa avy mi-bloque. Donc mazotoa mitravy an, dia mianara tsara ny resaka Tekken raha ohatra ka te hiakatra ny niveau. Voilà, bye bye.